This is Ko te kaitiaki mana tangata. Ko wai matou? Narrated by Tania Reid in the Blind Foundation's Parnell Studios. Indexing This material

o te Kāwanatanga o Aotearoa. Ka whai hanga amuamu mātou, ka whakahaere tūhuratanga nā tātari me nā mātai mō te iwi whānui. Ka whakatenatena hoki i nā mahi whakahaere papai mā te tuku urupare ki nā umanga me te kōkiri anō i ā mātou ake tūhurātanga ina hiahiatia ēnei e ai ki ā mātou tirohanga. He āpiha paremata te kaitiaki mana tangata, ā, ko tōna tikanga ka whakatūria mātou e te paremata me te noho motuhake i te kawanatanga o te wā. Ka taea ngā kaitiaki mana tangata neke atu i te kotahi i te wā kotahi. Kei ia kaitiaki mana tangata ngā mana me ngā taumahi orite. Ā mātou mahi, ngā tūnga a te kaitiaki mana tangata. Te tūhura ina mahi whakahaere o te rāngai kawanatanga. Ka whai hanga te kaitiaki mana tangata ina amuamu, ā, nā, tangata, e ai ki a rātou kāore e tokeke te manaaki a tētahi umanga rāngai kawanatanga i a rātou. Ka ahei hoki te kaitiaki mana tangata te tūhura ina whanonga ōna umanga rangai kawanatanga me te kore whiwhi amuamu. Te tūhura me te arotake whakataunga e ahau mai ana i nā tono pārongo o Kawa. Ka tūhura te kaitiaki mana tangata ina amuamu ana tangata kāore i pai ki te āhua i haehangatia ai e tētahi minata kawanatanga e tētahi umanga rāngai, kawanatanga rānei ā rātou tono pārongo ōkawa. Ngā tohutohu me te ārahitanga mō te hara taumaha. Ka whakarato tohutohu ārahitanga hoki te Kaitiaki Mana Tangata ki ngā kaimahi e pīrangi ana i te whaki kōrero muna i te whakaahuru mō ngā hara taumaha i tō rātou whakahaere, e tō rātou whakahaere rānei. Te aro turuki i nga wahi whakarau. Ka toro atu te kaitiaki mana tangata i nga wahi whakarau tae atu ki na whare herehere, na herehere koti, na whakaurunga whakarau manene, na wahi whakarau mo te hauora me te haua Nā Whare, Noho Tiaki me te Whakamaru Tamariki, me Nā Whare, Noho Matatika Taiohi. Ka hanga tūtōhūtanga te Kaitiaki Mana Tangata hei whakapai ake i ngā āhuatanga o te whakarau tangata me te tiakitanga o te haunga whakarau. Te Tikanga Hauātanga Ko te Kaitiaki Mana Tangata tētahi o nā whakahaere motuhake e toru e arotūruki ana i te whakatinanatanga o te Kawenata o te Kotahitanga o nā Whenua o te Ao mō nā Tika Tangata o te Te Hōhona ōna whakahaere o te hunga hawa hōnona DPO, Disabled People's Organisations Coalition, me te Kahui Tika Tangata. Ētahi atu mahi. Ka whakarato tohutohu te Kaitiaki Mana Tangata mō nā ture, nā kaupapa, here me nā tukanga, me te whakarato, whakanunu, tīna umanga, rāngai, kawanatanga. Ka whakahaere hoki mātou i nā mahi torotoro, i nā tāngata takitahi. Hāpori hoki hei whakamōhio haere mō te kaitiaki mana tāngata me ā mātou mahi. He aha tēnei mea, te rangai kawanatanga? Tata ki te 4000 na hinona e kapi ana i te rangai kawanatanga, tae atu ki na tari me na manatu kawanatanga, na mana a rohe, na hinona karauna, na rangapu, Kawanatanga, nā Poari, Hauora a Rohe, nā Whakahaere Mātauranga, tuatoru, nā Poari, Kaitiaki, ōna kura, me nā Meneti Kawanatanga, mō te taha ki a rātou whakataunga e pā ana ki nā Tono Pārongo o Kawa. Korero mai. Mena kei te pirangi koe ki te korero ki te tetahi o a matou kaimahi kia whai mohio ano koe ki na mahi a te kaitiaki mana tangata, a, kia whakarite mena ka taea e matou te awhina i a koe, kei te wharangi tua ra

Nā Uiui ki te tari, 8.30, i te ata ki te 5, i te ahiahi, mane ki te Paraire. Te Whanganui a Tara, Papa Seven, 70 The Terrace, Te Whanganui a Tara, 6143. Tamaki Makaurau, Papa Ten,

Closing announcement That concludes Ko te Kaitiaki Mana Tangata, Ko Wai Mātou? This narration was by Tania Reid in the Parnell Studios of the Royal New Zealand Foundation of the Blind. Thank you, ka kite katoa.